Тиньков, менә Сбербанк Менә Сбербанкның хезмәткәрләре гомумән сөйләшүләре тупас, дорфа, әдәпсез, тәрбиясез. Шунда белән чыгып уймый, ул авызына тартасы килә белә шуны. Мин әйтәм, здравствуйте. Елап җибәрдеңме? Мы понимаем, у вас беда. Мин әйтәм, беда! Күкәеңне ашады.

Минем белән килеп чыккан маҗаралар. Димәк, шимбә көнне мин дус егет янына барам. Дус егет. Сигезе көнне була ул. Әйе, ни ди?
Мин сиңа акча җибәрәм картаңа, миңа ни банкоматтан бир әле аны, шуны килсен, салдырырсың әле. Мин әйтәм, ярый, салдырам. Бармы анда тирә? Баям, прям минем янымда бер магазин бар, Пятерочка, Пятерочка дигән. Пятерочкада салдырырсың шунда. Бу миңа җибәрә Тинькоффка инде. Тинькофф монда юк, монда Сбербанк. Мин килдем дә, димәк, салдырам шунда.

14 мең миңа җибәрде, миңа шул 14 меңне салдырасы бар инде, әйеме? Әйе. Димәк, мин салдырдым, картасын алдым, киттем. Акчасын шунда калдырдым. Киттем, бер 200 метр, 150 метр үткәнмендер, исемә төшерәм, домофон тирәсендә тимәсенә басып торам, исемә төшердем, акчаны шунда калдырдым, прикинь. Шовым булды. Бер, ну, ике минут та узмады инде, әйеме, 40. Анда бит языла, в течение 45 секунд вы должны забрать, иначе Әйе. Мин шок кердем, юк бер нәрсә дә эшләмәй идем. Нишләргә? Мин әйтәм, бер салдырып карыйм әле яңадан просто. Хотя бы тел кызык өчен, бәлкем шунда калгандыр әле теге акчасы. Именно 100 сумны салдырып карадым. Юк, инде бер нәрсәсе дә 100 сумны алдым. Кассирдагыдан сорыйм. Да, вы, говорит, приходили, без күрдек сезне, именно туда-сюда. Ну, белмибез, хәзер инде бер нәрсә дә әйтә алмыйбыз, аны алып киткәннәрдер, урлаганнардыр ди. Әйдәм, нишләргә хәзер? Болар икәүләр Сбербанкка шалтырат. Сбербанкка шалтыратам. Менә монда иң кызыгы башланды. Суббота көнне бер кеше дә эшләмиме? Аннан тыш Сбербанкның Сбербанк Сбербанкның хезмәткәрләре гомумән сөйләшүләре тупас, дорфа, әдәпсез, тәрбиясез. ну гүрбияннәр шын мәгънәдә мин әйтәм менә шундый шундый хәл ә понимаешь ә былай дип сөйләр кодовое слово менә шулай мин әйтәм неверно адрес мин бер адресын әйтәм неверно мин икенче адресын әйтәм неверно мин әйтәм миңа нишләргә соң тогда мин берсен дә әйтмәдем сез берсенә дә не попали ди все у вас нету попыток ди бүген шалтыратырга миңа

Роберт Феркатович, мы барысы да әйбәт булачак, борчылмагыз. Әйдәгез, бер менә тоташтырып, бераз гына гына сабыр итегез. Тоташтырды икенчесе белән. Алексей, Алексей түгел, Александр бугай инде. Алексейлар, Александр. Роберт Феркатович, мондый мондый тавыш белән, мы понимаем все туда-сюда. Ага, Сбербанк, объясните вот. Пока мин сөйләгәндә, монда кассир килеп җитте. Мин әле яңа гына камерадан карадым ди. Әйме? Бу бит инде камерадан карау өчен монда бит инде полиция хезмәткәрләренә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Инде монда бит заявление, гаризаларны язып карыйсың. Бу 2-3 көннән соң гына карый торган әйбер. Монда кассир карады да, я посмотрел иде, анда сездән соң бер кеше дә килмәде ди. Бер хатын-кыз болай карап алды да ил китте. Димәк, акчагыз шунда кереп китте. Биреп монда кирпечләр. Ватыла башлады рәхәттән теге. Юк, аны кереп китүенә бигрә аны кире бирәләр мисың? Менә сулый башладым. Мин монда инде теге уже Александрдан соң өченче ни хезмәткәргә тоташтыралар Тиньковның өченче хезмәткәре. Хәзер Елена иде мин хатын кыз инде. Ярый, чурт булсын.
Дальше. Бу психология фәннәр, бу психолог кебек. Роберт Серкатович, здравствуйте.

Сразу же акча биреп тоттырырлар. Ун сигезенә хәле моны көтеп утырсаң. Ну ладно, ул кайта. Беләсең? Кайтармы икән соң ул? Кайта, кайта. Чөнки э, ни урламадылар ул акчаны. Юк, тукта әле, ә анда Мин хезмәткәрдән сорыйм.
Мин Нәрсәгә хезмәткәр... кирәк соң ул 18-нә хәтле көтү? Анда бит инде кеше килеп, име? Менә карамыйсың. Шушы Сбербанк, шушы терминалда үткәрелгән операция белән Теге чыккан киткән акчаларны бит чагыштырып кына да була. Монда, монда беләсеңме нинди әйбер?
Монда Тиньков Тансол, беләсең, бу башка банк, башка банкның банкоматыннан шуңа күрә сузыла вакыты. Аңлыйсыңмы? Бер банк түгел, системасы төрле. Шуңа күрә алар менә шулай хәл итәләр бөтенесендә. Вакытын шулай махсус суздылар, шушы бер вай- бер, бер ай вакытын эчендә, дә, бәлкем тизрәк тә чишелер, бәлкем ике атна эчендә чишелер, бәлкем иртәгә чишелер. белеп бетереп булмый инде ләкин мин нәрсә әйтәсем килә тиньков банкының хезмәткәрләре һәм сбербанкны белән чагыштырганда бу күк һәм җир арасы дигәндә инде әйме тиньковтык менә менә тиньковка әйтәм менә сез тиньков тиньков менә сбербанк менә былай күрсәтәм юк ә син сбербанкка шулай итеп э, ризасызлыгыңны белдереп яздыңмы соң анда бит инде язып та була мин нәрсәгә яздырдым минем картасы юк бит аның әле миннән сорыйлар карта миндә карта юк миннән сорыйлар кодовое слово

Күкәңне аша бер. Бу да сорама миннән алай. Минем акча булмагач, күрәсеңме, теге кар, карта минеке, алдым, акча минеке түгел киттем.
Юк, дустың аңладыңмы син? Бөтәш аңлаттым инде, мин әйтәм, менә, Дамир, если что, менә кара, укы. До 11 беришем, 18-нә кадәр инде. Бөтенесен дә аңлаттылар, яздылар.

здравствуйте десе елап жиберәселәре килде бераз үтсек рәхәт без сезгә ярдәм итәчәкбез кит моннан җыйк шуннан да икедә уйламагыз бер шуннагыз
әле күптән түгел генә безнең рубин составында уйнаган геок денис кара денис инде безнең рубин икегә кайтачак икән Кем булып Баш әле? тренер, баш тренер. Тренер булып, тренер Баш тренер, булып тренер кайтачак. гына түгел, баш тренер. Баш тренер булып Вазифаларын кайтачак. Күп үтәячәк. еллар дәвамында а, мин Рубинда а, теге уйнадым. Хәзер инде шушы а, алар миңа ярдәм иттеләр ди. Хәзер инде миңа да а, башка уенчыларга ярдәм итергә насыйп булсын иде дип шундый сүзләре белән мөрәҗәгать итте. Менә шул Осталыклары белән бүлешә инде, үз Ә, осталыкларын бүлешә. Беләсеңме, ул гомумән а, минем ничектер юк Денис Хорадинис дигәч, аны а,

инде күпләр белә торган. Билгеле, әйе, юк, шуннан да шулай. Без аны Кайсы беләбез. җир соң әле Каменка түгел, көн- кайсы җир? Без аңладык, һәммәбез дә аңладык, аны беләләр. Ярый. әйе.
Әйдә, син бит әле безнең кырларда йөреп кайткан кеше. Нәрсәләр күрдең анда? Ой, бу- Нинди тракторлар хәзер яхшырак? Беләсеңме, аны миннән сорама син. Аны- Сине аны- Василий А- өйрәттеме? Аны миннән, әйе, аны Василийдан сорарга кирәк, кайсы трактор яхшырак, кайсы кайсысы тизрәк, кайсысы Очсызрак дигән әйме, не, андый сораулар булгалады инде. Куркын инде. Без бит инде Василий белән барып кайткач, Василий ул анда баруының сәбәбе аның үз мәнфәгатьләре булды. Беләсеңме? Ул үзенчә кайгыртты анда. Мен әйтәм, Василий бергә төшәбез, башта аерып төшердек әйбер бетерсез дә. Мин монда бәгәр, үзебездә. Бәгәр кирәк булса дитерсез инде. Кызык әйбер. Ой, кызык кеше инде ул, конечно. Ой, кызык кеше, җанага. Дисәгез дә. бер генә чиртми була йөрми инде менә гади генә гади бигрәк сорыйсың барысына да җавап бирә ул теге озын озын итеп түгел әйме кыска иттереп ә ә шулай хәзерге тракторларның уңайлылыгы комфортлыгы киттеме ана чыгасы юк бу чараның максаты нидә соң менә безнең авыл хуҗалыгы техникасын тәкъдим итүме инде бу бу авыл техникасының Алай түгел. Заманча авыл техникасының авыл хуҗалыгы.
Хуҗалыгының техникасының бер күргәзмәсе. Беләсеңме? Ә, бәйрәме. Бу авыл хуҗалыгы техникасы бәйрәме. Юк, ул берничә көн дәвам итте бит. Шуңа күрә аптырап соравым. Алтысы.
Нигә кирәк исең?
Алтысы, җидесе, сигезе, тугызы, әйме? Дүрт көн буе. Ә, бу, бу, беләсеңме, бу бит сабан төнендә уздыра. масштаблары буенча. Ә былай, ә былай керсәң, Кешеләр күбейме? 40 40 көне фестиваль эчендә Сабан туй мәйданчыгы да бар аерым. Матур итеп ясалган, көрәш шунда уздырдылар. Кеше күбейме соң?
Кеше бихисап ие, чыннан да. Кеше күп, кеше бит әле. Әле бит аны беләсең, белеп бетереп булмый. 4 көн эчендә гомумән ни күпме халык килгәне. Без килгәндә бу 7-се иде, кеше бигрәк күбее. Өстәвенә, аны 30 градус кешеләйме, кешене нитми, өйдә тотмый барыбер. Рәхәтләнеп киләләр, нитәләр, без дә кызындык. Минем Кызылгырым хәтта менә алай да калды, беләсең анда. Менә. И кап-кара булып кайттым. Колхоз үзәге монда да иткән, монда да иткән. Бал кортыдан ни шогып алды. Шунда сөйләгәндә. Ярый, файдалы.
Әгәр дә инде әй, файдалы инде. Әгәр дә инде ни, карыйсыз килә икән 40 минут турында без Василий белән сезгә бер э, кечкенә генә, ләкин кызыклы репортаж әзерләгән идек. Мин кара, менә 40 минут турында инде. Әйе. Мин тракторлар ярышын карадым вакытка узышын. Әйе, әйе.

тәкъдиме белән мөрәҗәгать иткән ди. Җәмәгать, бу теге беләсезме? Нәрсә дип әйтергә соң инде? Белмим, менә моны нәрсә белән чагыштырып була, әйме? Ипине пешерү кагыйдәләре кебек булдыру, әйме? Менә уйлап карагыз инде, дуслар, менә теге, бәлки аны менә чагыштырып күрсәтәм. Берәүне дә мыскыл итәсем дә килми, ләкин менә шушындый Зур техникалар тәкъдим итә торган чаралар янында Дәүләт Думасындагы тикшерелә торган менә шундый тәкъдимнәрнең булуы үзгенә генә беләсең мәзәк тоела шулай бит Юк, бу тукта бу. Әллә безнең беләсеңме, безнең депутатлар бөтен проблеманы хәл итеп бетергәннәр дә әйме, менә монда шаурма ясау гына менә шундый бер эх. Күңелне борчып тора бит әле. Бу, бу юк, син уйлап кара. Технологиясе. Син, син уйлап кара, бу моның башына ничек килде бу идея, именно? Ничегрәк булды микән менә хәзер? Э, Бәлки ул гел шаурма ашый торган. Әйе, менә мин сиңа хәзер шуны аңлатмакчы идем. Бу, димәк, менә Володя дидеңме син? Володя. Э, не важно, дип әйтим әле урысчалап. Дарандрон, әйе, шундай шул кеше инде, шул адәм дигәндә бер не нокта янына килеп, шаурма сатучы нокта янына килеп, ашады. Ашады. Әйме, дустына әйтә инде. Составын ал әле. Сора ничек әзерләргә микән? Юк, бу теге шундыйрак формада.
Яңадан велосипед ясау сымак булды. Шулай бит.
Но шаурма яратам мин, ни дисәң дә. Мин бигрәк яратам ул диде. Тел төбе башкада иде монда, Роберт. Шаурманы кемдә ярата? Аңлыйм, аңлыйм, аңлыйм, ләкин Шаурманы теге төрлечә әзерлиләр бит кешеләр, беләсеңме? Әйе, ярый. Менә шуның белән шул дуслар. Ул беләсең, ул беләсең нәрсәдән тора?
Ул Әйе, без синең белән кадр артында сөйләшеп бетерәбез. Ул беләсең нәрсәдән тора? Мин сиңа аңлатам, ул соустан тора. Шулаймы? Эчтәге соустан.
Безнең әнә тегендә оператор әйтә, күп сүз, чүп сүз ди.
Күтесексен.
Ассаламу алейкум, җәмәгать. Озын сүзнең кыскасы монда барысын да сөйләп бетердек. Әле сөйлисе бар да, сөйлисе бар дигәндәй.
Сезнең белән яңа очрашуларга кадәр сау буллашабыз. Әйе.